Хәерле көн! Бүген без Чистай шәһәрендә. Бик кызыклы тарихлы һәм архитектуралы шәһәр бу. Аннан соң Чистай янында гына Элеватор тавы дип аталган урында Юкәтау шәһәрлеге барлыгын да онытмаска кирәк. Ул шулай ук бик борынгы тарихлы, безнең өчен кадерле җирлек. Ләкин менә шушы тарихына, архитектурасына кызыгып, Чистайга килергә уйласагыз яки үтеп барышлый кереп чыгарга дип карар кылсагыз, интернеттан эзләнсәгез, андагы киңәш ителгән урыннар арасында Әйтик, Пастернак музее, Өяз шәһәре музее күренер, чиркәүләр, монастырьлар тарихын барларга тәкъдим итерләр. Алар арасында Нур мәчете дә күренеп алыр да, шуның белән шул, кызганычка каршы. Ләкин шул ук вакытта без хәзер басып торган урында Чулман елгасына Бирнә дигән инеш төшеп кушыла. Ә Чистай шәһәре нәкъ менә шушыннан башланган һәм аның иң беренче урамнары Татар урамнары. Аларның исемнәре дә шулай аталып йөртелә. Шулай итеп, шәһәр башланган урыннан бүгенге тапшыруыбызга аяк басабыз. Киттек! 1781 нче елда Чистое Поле дигән авыл Чистополь дип аталучы өяз шәһәренә әверелгәч, аның халык саны арта. Чулман елгасы буенда, Икмәккә бай Чулман аръягында урнашкан әлеге үзәккә сәүдәгәрләр тартыла башлый. Гади авыл ызбалары урынына затлы агач, ә соңрак таш йортлар килә. Алар арасында татар сәүдәгәрләре йортлары да була, әлбәттә.
Сезнең кул аша узган иң танылган һәм мин үзем күргән, үзем тапкан интернетта дип әйтик инде, фотографияләрнең берсе менә бу. Чистай Татарская улица дигән, Татар урамы дигән, менә шушындый фотография ул. Э, моның тарихы ничегрәк? Бу хәзерге э, кайсы тирәләр э, һәм үзгәрешләр турында нәрсә әйтергә була? Бу урамның хәзерге кыяфәте ничегрәк?
Хәрге кыяфәте матур.
Торрак шикелле менә хәзер.
Чөнки Монда юл, монда тегене пешеходный дорожка, җәяү юлы, монда асфальт, монда асфальт, шуның өчен тарырак күренә. Аннары соң юл, ул бит инде юл монда агачлар белән бүленгән, бордюр белән бүленгән, шуның өчен тегене. Аннары соң юл үзе дә бүленгән. Аның тегене уртадагы уртадагы полосасы бар.
И шуның өчен тегене күп бүленгәч, ул визуально күренә тарырак кебек. Ә болай тегене бүленмәгән күзгә күз берәбергә дә тотылмый, тукталмый, шуның өчен киңрәк күренә. Ә урам шул ук. Тегене ызбалар болай болай килмәгән инде шул угры. Әйе, тагын бер нәрсәгә игътибар иттем. Монда бит инде менә бу Нур мәчете бит инде, әйеме? Әйе.
Тагын бер фотографиясе бар аның. Э, ничәнче елгы фотография менә монысы? Бу э, минем санавым буенча 1880 э, елгы. Шул тирәгә булырга тиеш. Хәзерге көн белән чагып, бу мәчетне хәзер болай итеп күреп булмый. Ул агач арасында утыра. Ул агач арасында утыра, шуның өчен болай чип-чита күреп булмый.
Чистай шәһәрендә шунысы рәхәт, кайсы якка гына борылып бассан да, сөйләргә матур фон һәрвакытта да табылачак. Дөрестән дә, бу яктан аның архитектурасы, мигъмарияте күз явын алырлык булып тора. Без хәзер Чулман яр буеннан өскә таба менеп барабыз. Хәзерге көндә бу урам Ленин исемен йөртә, ә элек э, Базар урамы, Базарная дип э, аталган. 18 гасыр ахырында, 19 гасыр башларында бу урам формалашып бетә һәм биредә бик бай һәм бик дәрәҗәле рус сәүдәгәрләре генә яшәгән. Игътибар итегез, 18-19 гасырлар аралыгы татарлар өчен, мөселманнар өчен бер дә җиңел чор дип әйтеп булмый. Христианлаштыру сәясәтенең әледән әле көчәеп э, һәм хәтта инде катгыйрак алымнарга килгән вакытлары еш очрый ул аралыкта. Һәм шуңа күрә менә шушы дәрәҗәле рус сәүдәгәрләре генә яши торган урамда, менә бу почмактагы йортта татар ишананың килеп урнашуы да сокландырмый кала алмый берничек тә. Уйлап карагыз, ә ул ишан нинди дәрәҗәле кеше булды икән? Менә аның турында без инде Госман әфәнде белән әйбәтләбрәк сөйләшербез.
1846 елны Ишан указлы мулла булып монда билгеләнгәч, чыгышы белән хәзерге Балтач районы Состан авылында сәүдәгәр семьясында була ул. Э, монда да сәүдә эшен дәвам итә. Сәүдә эше белән бер рәттән Үзенең имамлык вазифасын да дәвам итә. Әмма ләкин бу урам элек базар урамы дип аталгач, монда милләтенә карамый, диненә карамый, бөтенесе үз дәрәҗәсенә, үз статусына карап кибетләрен сала торган булалар. Бу престиж санала. Ишанда хәленнән килсә монда керә алгансың. Әйе. Әгәр дә син сәүдәгәр икән, син монда булырга тиеш. Син шул э, общество, шул җәмгыятькә кереп, э, шул э, законнар буенча яшәргә тиеш булган. Ул ишан буларак түгел, сәүдәгәр буларак. Монда сәүдәгәр, сәүдәгәр булып. Әмма ләкин э, икенче гильдия сәүдәгәр дәрәҗәсенә үсеп җитсә дә ул, э, күп өлешен, күпчелек өлешен милләт өчен, өммәт өчен мәчет салдырган, мәдрәсәләр тоткан, шәкертләрне укытырга мөмкинчелек биргән меценатство белән шөгыльләнгән, әйе.
Чистай шәһәренең Татар бистәсендә, хәзерге Вахит һәм Тукай урамнары, элеккеге Татар урамнарында хәлләр башкачарак. Әгәр дә базар урамында бүгенге көндә дә сәүдә барса, һәм андагы биналар эшкә яраклы булып, э, гел э, күз колак булып, матурлап тотылсалар, менә мондагы архитектура һәйкәлләре дәүләт тарафыннан сакланса да шушындыйрак халәттә. Күп җирдә шулай инде ул, бу гаеп итеп әйтү түгел, аны тәртипкә китерүнең Э, процедурасы кануннары бер дә җиңел түгел һәм алар яхшы ук бәягә төшә торган әйберләр ләкин барыбер дә күңелне тырмап тора Татар бистәсенә игътибарның җитеп бетмәве, бәлкем пропаганда җитми торгандыр, бәлкем бераз эшмәкәрләрне төртебрәк, үсендеребрәк тору да җитми торгандыр. Белмим, анысын инде э, шәһәр хөкүмәте үзе карар. Ләкин менә 100 метр арада гына да мин санап уздым, постау торган йортлар һәм яхшы ук таушалып килүче йортлар саны 4-5 кә тула.

Иң әвәлдән менә безнең кул астында бу сәүдәгәр Заббаровлар йорты ике котлы, ул инде хәзерге Тукай урамында тора. Ну, менә пока шул шундый хәлдә. Шундый ул безнең тарихи биналар, безнең иганәчеләр, безгә алар менә монда менә бу картинада безнең чистовый Э, Мөхәммәд Закиров Камалов Чистовы яшәгән йорт э, э, булып чыга инде. Аның шунда бу якта менә болай килсәк, шушы ятта мәчет, шушы мәчеттә ул инде 49 ел хезмәт иткән имам булып, указлы имам булып. Менә шул ашларны беләбез. Менә монда Шул ук мәчет, Нур мәчете, бу 1883 нче әйтеп бетерәлмим ничәнче елда икән ну шул шул чама булырга тиеш инде ул биниһая безнең горурлыгыбыз без анарга ул бик күп шәхесләр анда йөрегән минем Бабам да анда җомгаларга авылдан булса да, көненә җәяү ки- унбиш километр араны җәяү килә торганнар иде җәй көне җомгага. Менә монысы, э, бу картиналар монда бу планетада ясалган, алар бер дүртәү. Менә бу йорт, э, безнең, э, таныклы, э, Тукаебызның Ничек әйтергә дә белмим инде, ну танышы, аның теге беренче мәхәббәте белмә дип әйтим, Зәйтүнә Мәүлидова йөрте. Менә ул безгә, безнең өчен тоже бик мөһим тарих. Ул ник, ник тарих инде ул үзенең кияүгә чыккач та, анарга аның галәл җефете Тукайның рәсемен рөхсәт итә өйрәтергә.
Рәсемнәргә төшерелгән биналарның, йортларның күпчелеге бүгенге көндә дә бар, әмма алар барысы да рәссамнар сурәтләгән кебек матур, төз хәлдә түгелләр, әлегә. Аерым бер соклану хисе белән сезне 1817 елдан хәзерге көнгә кадәр Татар бистәсенең бизәге булып торган Нур мәчетенә чакырабыз.
Менә бу мәчет, Нур мәчете, ул инде әлбәттә менә сез әйткән буенча өч мәртәбә янды. Соңгы мәртәбә 1978 елны җәй башында аның манарасы, аның крышасы, хәтта стеналары да кайсы бер җирләрдә бик шундый янган хәлдә калган иде. Бүгенге көндә ул бабайлар исән, ул бабайлар исән, алар сөйлиләр, менә ди ул вакытта хөкүмәт ягыннан нинди дингә ислам диненә дә христиан ягына да бидарак булганнар әлбәттә инде ярдәм булмаган киресенчә бетерергә һәм инде өч ай эчендә чистай новошишминск аксубай әлки районнары алексейс районнары бөтенесе дә бергә җыелышып камаз камаз монда ташыганнар материал Камаз, камаз. Өч ай эчендә күтәргәннәр мәчетне, хәзрәткә салганнар йорт, зур йорт ул Вахит урамында. Беренче татар менә бу урамы, Вахит әле менә хәзерге вакытта. Салганнар йорт, зур иттереп шул ук нидән, чөнки хәллә җыелышкан да инде. Калган материал кая итәргә? Күз калдырсаң, ул бозыла. Әйдәгез, хәзрәткә йорт салыйк. Ул йорт бүгенге көндә сакланган хәлдә, шул безнең Ислам үзәге каршысында, ул частный кулда, дип әйтик. Без бу мәчет белән горурланабыз, чөнки сез үзегез дә ишеткәнегез бардыр, ул Татарстанда бер дә ишеген япмаган. Мәрҗани мәчете белән капма-каршы алар бер туктаусыз ишеген япмаганнар, эшләгәннәр. Менә нәкъ мин кая басып торам, 96 яшьлек бабайларыбыз исән, алар әйтәләр, без кечкенә вакытта килеп, безнең исебездә менә монда канав казылган иде. Мәчет буйлап ров дип әйтик инде, нәрсә өчен? Чөнки мәчеткә бик һөҗүм иткәч, бабайлар шул мәчетне Окоп белән казып, э, дежур итеп саклаганнар, бирмәгәннәр. Бутылка белән тәрәзләргә ыргытылган булган керосин, солярка, я, шелтәрләр, паласлар яна торган булган менә шундый хәлдә, ну, саклап калганнар, альхамдуллилля. Аллаһуга шөкер.
Мәчетнең эчке күренешләренә дә игътибар итәргә булдык, чөнки алар Бинаның тышы кебек үк матур итеп эшләнгәннәр. Менә бу агач өлешләренә игътибар итсәгез, алар матур итеп эшләнгәннәр, алар яңа өлешләре. Ни дисәң дә, мәчет бит инде иң борынгы агач мәчетләрнең берсе булып тора һәм э, һәйкәл буларак саклана. Шуңа күрә мөхтәсибәтнең һәм э, мондагы чистайдагы мөселманнарның аңа шулай ихтирам белән караулары Әлбәттә, сокландыра. Тышкы як белән эчке як арасында русча әйткәндә диссонанс дигән әйбер юк. Бер-берсенә туры китереп, аның менә дизайнын дип әйтик инде, әйеме? Аның менә шушы үрнәкләрен, мигъмариятен кабатлап эшләүләре бик куандыра безне. Менә бу баганаларга игътибар итсәк була. Ул баганалар тик торганнан гына түгел, дүртәү шушы төп зал эчендә, болар инде мәчетнең манарасына терәүдә булып торалар. Һәм Яңартылган өлешләргә күз төшә. Ансы карыйсың, нигеде, мөнбәре дә бик матур итеп ясалган. Шулай ук менә күрәсезме? Яңартылган матур бизәкләр белән кисеп ясалган агачтан шундый игътибарны җәлеп итеп тора. Ә килеп әйтмәгән булсалар, шушында инде менә безне озатып йөрүче Госман абый, без аның кулдан эшләнгән һәм инде ишанның үзенең мөнбәре икәнен чамаламаганда булыр идек әле. Инде яхшылабрак карасак, аның менә шушы айлары берсе-берсенә ошамаган, кул эше икәне күренеп тора. Менә күрәсез, инде хәйкәлләргә игътибар тиешенчә дәрәҗәдә булганда һәм инде профессионалларны җәлеп итеп эшләнгән вакытта борынгы артефактлар белән, борынгы экспонатлар белән дип әйтсәк тә була инде бу очракта, яңартылган өлешләре бөтенләй дә аерылмыйча тора.
Чистайның татар тарихын шәрехли торган мөһим урыннар арасында Камалия мәдрәсәсе һәм икенче Җәмигъ мәчете биналары да бар. Алар икесе дә тапшыру башында ук сәүдәгәр, меценат дип әйтеп узган Мөхәммәд Закир ишан Камалов акчасына төзетелгән һәм эшләгән. Ул чорда 10 мең кешелек Чистайның 4 меңгә якын халкы татарлар була.

Просто человек, как бы, да, не обладая определенными знаниями, он ничего в ней не поймет.
Ишан вафатыннан соң Камалия мәдрәсәсе мәдрәсә булуыннан туктый, чөнки ул вакытта дингә бик зур басым ясала башлый кабаттан. Э, Ишанның вафатында да инде менә шул э, басым гаепле дип э, сөйлиләр. Ул репрессияләргә эләгергә өлгерми, шул борчылып Инде донослар яза башлагач, өч көн эчендә бик нык чирли дә, үлеп тә китә. Билгеле инде, мәдрәсә дә җайлап кына башка кулларга күчә, ләкин ул беркайчан да белем бирү йорты булуыннан туктамый. Э, бу яктан инде аның язмышы бераз гына булса да бәхетлерәк була. Э, татар мәктәбе дә була, кичке мәктәпләр дә була, эшче яшьләр мәктәпләре дә булып тора. Э, шул белем бирү э, юлыннан тайпылмый, ләкин инде 2000 елларга килеп җиткәндә, Инде хәзерге яңа тарихта ул ташландык хәлгә килә. Гомумән, менә шушында Татар бистәсендәге башка йортларны күрсәттек бит инде. Менә нәкъ тә шундый тәрәзәләре кадакланган, фундаментлары җимерелә башлаган, баскычлары, идәннәре булмаган, бөтенләй дә яраксыз хәлгә килгән бина була инде. Ләкин мөселман яшьләре аны ташламыйлар. Э, белем бирү йорты буларак, дини э, йорт буларак аны гел саклап, торалар һәм өмәләр оештырып тирә-якларын гел җыештыралар, тәртипкә китереп торалар. Менә әйтәләр бит әле, сәбәбен күрергә кирәк, нәтиҗәсен Аллаһ Тәгалә үзе бирер дип. Ә шул сәбәпне күреп торганга күрә, э, игътибар итәләр инде э, мөмкинлеге булган кешеләр әлеге бинага һәм мөселман яшьләренә әйтәләр, уйлый торыгыз, ярдәм итәрбез. Нәрсә буларак торгызырга телисез бу бинаны дип. Алар уйлашалар, мәдрәсә итмиләр, чөнки мәдрәсә җитәрлек, анда э, теләгән кешегә йөрерлек биналары бар.

Камалия булып кала. Нинди диндә булуына, нинди милләттә булуына карамастан, аның ишекләре һәркемгә ачык һәм бу яктан менә мөселман динендәге кешенең иң матур дәгъваты шушыдыр.
Аннан инде мында күренеп тора, бу хәзерге вакытта аның манарасы юк. Кызганыч, э, ну бу ул мәчет, икенче мәхәллә итеп салынган мәчет, э, шул ишан хәзрәтләре тарафыннан аның акчасына моны инде без торгыздык э, архивтан Табылды аның чертежлары, чертежына карап, рәссамнар инде аны ясап куйдылар. Матур итеп, Алла рәхмәте яусын аларга.
Тагын нинди материаллар бирәсез?
Сез рәссамнарга бер төрле бирем шикелле итеп ясыйсызмы инде? Менә син шуны, син шуны ясыйсың дип. Әйе, аларга бирелә, әлбәттә, ничек әйтим, заданиеме дип инде, менә сез шуны ясыйсыз, ә без алар, аларга инде без бирәбез. Аларга менә бу колхозларны, ялларны, э, аларны э, бездә яшәтәбез, кунак итәбез. Алар инде менә шулай эшләп, эшләгән эшләрен, э, бер эшләрен безгә бүләк итеп калдыралар.
Бүгенге тапшыруыбызның йомгаклау ноктасы булган Чистай зиратына юл тотабыз. Шәһәр тарихын 18-нче гасырдан гына башлап сөйләсәк тә, татар зиратында күпкә борынгырак сәхифәләр ачыла.
Чистай халкы гаҗәпләнде. Безнең татар зиратында, Тукай урамында, күз алдыгызга китерегез, 8 ел 800 ел элек җирләнгән шәхесләр, Маҗар казый булсынмы ул? Ул э, башка мин инде гафу итәм, хәзер бөтенесен истә тота алмыйм, чөнки анда 300 гә якын кабер ташлары. Әмма ләкин без шул кабер ташларының 300-ен бүгенге көндә укып чыктык. Бүгенге көндә без аларны редакциягә биреп, аларны матур иттереп Э, бер ягын кабер куеп икенче ягына аның ике өч телдә татар телендә урыс телендә һәм араб телендә язма язу заказ бирәбез
ишанның кая җирләгәнен белгәч безгә э, кавказдан бик күп э, кешеләр килә безнең чөнки дагестанда сәйфулла кадый аның укучысы булган аның укучысы булган. Әмма ләкин ул аны укытып бетерә алмый. Укытып бетерә алмый. Әнисе янына авыру сәбәпле кайтып килә. Ә кире кайтканда инде безнең ишан үлгән була. Ул әйтә, килгәндә мин исәп булмам инде ди. Бик э, күп айлар ул үзенә остаз эзли, таба алмый. Әмма ләкин бер вакытны э, намаз вакытында аның рухы аның алдына килгән шикелле була һәм әйтә, син бар ди Зәйнулла Расуловны тап ди. Ул Чиләбе өлкәсендә Троицк шәһәрендә ди. Ул сиңа укытучы булыр ди. Һәм чыннан да Зәйнулла Расуллинов баргач, ул аны шунда ук кабул итә, үзен укучы итеп. Нәкъ бер айдан соң Зәйнулла Расуллинов үзенең йөзләгән шәкертен бастырып баса да, Зәйнулла Расуловта Мөхәммәд Мөхәммәд пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи пәйгамбәребезнең сәхабәләреннән килгән халат була. Ул халат иң әйбәт шәкерткә, иң әйбәт үзенең укучысына бирелә торган була. Преемственность. Ул бер кешегә генә бирелә гомер буена. Шул бердән бер халатны ул Сәйфулла кадый Дагыстан шейхы Сәйфулла кадыйга бүләк итә. Менә шуннан гына аңларга кирәк, нинди төпле белем биргән безнең ишан Сәйфулла кадыйга. Зәйнулла Расулов белән очрашкач, ул аңа бер айдан соң уже иҗаза биргән. Бүгенге көндә ул халат Дагестанда Махачкалада Зәйнулла Расулов исемендәге мәчет төзелгән, Зәйнулла Расулов һәм ишан га багышланган музей ачылган. Музей. Ә безнең әле, кызганычка каршы, шундый өлешчә генә музей экспонатлары бар. Ә дагестаннар шулхәтле аларны ихтирам итәләр. Ел саен монда

Аның төп нокталары инде ишан йортыннан башланды, мәчетләр белән, мәдрәсәләр, биналар белән дәвам итте һәм ахыр чиктә без инде йомгаклау ноктасына, э, Чистайның зиратына да килеп җиттек. Әлеге маршрут э, кызганычка каршы бүгенге көндә зур туристик компанияләрнең инде э, исемлекләренә кертелмәгән ни өчендер. Чөнки аның материаллары барысы да әзер. Һәм инде без мөхтәсибәтнеккә караган Ислам үзәгенә керәбез икән, анда бит дин тарихы гына түгел, ул чын мәгънәсендә дөньяви галерея. Аның буенча бөтен Чистайның тарихын менә шул бина эчендә йөреп кенә дә аңлатып чыгарырга мөмкин. Һәм без менә шушы ноктага килгәнбез икән, монда инде кеше ничек йөрер зират эчендә дип уйлап тора торган түгел. Мөселманнар, мөхтәсибәт монысын да инде алдан хәстәрләп куйганнар, ишан каберенә кадәр дә менә бу ундүртенче-унбишенче гасырга караган ташлар янына да шушындый брусчаткалардан, таш сукмаклардан керерлек.